Madume barati le balatedi ba Pilansberg TV. Re boa re le amogela gape fa o ntse o tuka o roropa wa bakgatla ba kafela. Bakgatla ba kafela le AfriForum. Perhaps I should express myself through the English medium to accommodate

Gaan die poppe dans? Ek weet regtig nie.
Re tlo simolola ka di private prosecution. Re tlo simolola e ke tsholofetso. NPA re ntse e, e, e, e le busy NPA e re ya diega ya diega ya diega re ikreile thuso rona re bakgatlha ga re bue fela re badiragatsi ba mafoko a rona

Sal wees baie dankie. Ons gaan die land saam op. Ons gaan die land saam. Regtig. Yes. Regtig. Makatla. Morafe o tshegofetseng maAforika. Ke a dumedisa bakatla. Ke re mo dineng la kgosi kgolo kgafela kgafela. Sedibelo. Nte ke ke rianang bakhatlha betsho. Ke re Go molemo mo bophelong ba motho ge motho a itse Modimo. Go molemo ebile go monate gwa se nnela ruri ge motho a le gaufi le Modimo ka ditiro. tse mo go tsona di mo atumetsang mo go rara ka nako tso tsotlhe mo nakong tso tsotlhe bakgatlhabetsho Le go poleng Modimo, mopi wa rona. Ka ga go ope o neng a itse gore o tla abelwa botshelo ebile a gona ope o itseng moabi wa botshelo. mme moshe o re rutile ka melao e e lesome e mo go yone ke eletsang gore ke le gakolole gore modimo moreile a re a re laele gore mongwe le mongwe ke molao tlotla rrago le mmago gore matsatsi ago a botshelo a te mo lefatsheng a ntsifale ka go rialo bakgatla betsho Morafe o ko o tlotlang, lona bana ba sefatana sa moruleng, ba ramtša e tšela mpšana ya yona, dithata tsa mo di fa masilo. Babina kgabo e marete matala, bana ba kgafela-kgafela wa bobedi dikokomane tsa matshego a malekeleke ke ne ke re ke le gakolole gore re morafe o boifang modimo re morafe o ka nako tse tsotlhe re sa boifeng sepe ka gore re a itse gore na le ene re a itse ga re dumele fela re a itse gore na le ene re ba modimo rona bakgatla ke ne ke re ke le morongwa ebile ke le motlhanka wa kgosi kgolo kgafela-kgafela wa bobedi ke le moeteledipele wa lona

ba gore le itse gore e tla re ka di-26 tsa seetibosigo kgwedi e ya seetibosigo e e re tswang mo go yona e be re kopane le kgosikgolo kgafela-kgafela e le kgosikgolo kgafela-kgafela mo boemong ba rona le morafe wa maaforikaneere o ikagileng mo tlase ga setheo se se bidiwang afriforum sa morafe wa maburu morafe wa maaforikaneere mme tsatsi leo Go mametleletswe le gone go atlagenegisa kgolagano ya rona e mpšha. Kgolagano e bakgatla bompšha ba yona ga se bosha ba gore ke tshimologo. it's just a new chapter mme re ntse le chaptera tse mmalwa tse ebileng bakwadi ba bontshitseng neo ya bone ya go kwala ka tsona di-chapter tse di fetileng tse mo go tsone o botlhale a ithutileng jaaka le rona ntse re ithuta bakgatla ba kgafela ke rata gore ke ke na thogane ka mo gona go amogana le lona maitemogelo a me a tsatsi leo le e leng gore le tlhodile ke modimo tsatsi leo le ne le na le lerato tsatsi leo pula e ne e na go sena magadima go sena diphefo tsatsi leo maikutlo a teng a ne e ne e le maikutlo a namatshang Go ne go le tshisibalo ya tlotla. Tsatsi leo re bone tlotla ka matlho a rona. E ne e kete motho a ka se ka a bonya, go ponya matlho kampo leitlho. re ne re ntshitse matlho dikgapeng meriri e ne e sosobana ge rra rona go se kgolo kgafela-kgafela a thala mosepele o mosha mosepele o e leng gore re mo one bakgatlha re lile re utlwile botlhoko re sotse re thufulegile maikutlo mme jaanong re gomotsegile ka leroto la modimo ka gore modimo o gomotsa ka botlhale o go ntsha mo diphatseng ka go go abela botlhale jaanong ya rona kgosi o e abetse botlhale gore a re etele pele ka bona botlhale ba modimo jaanong bakgatla ba akgafela le batswana le merafe yotlhe ya modimo ke eletsa gore re ntsheng lenyatso mo dipelong tsa rona re re kotuleng ko tlhoko kwa re kgarametse dilo tse tsotlhelele tse di fetileng re amogeleng kagiso ya modimo nte ke le gakololeng tlhe bakgatlha le lona maaforika borwa le naga tse di mabapi e rile ka ngwaga wa 1994 morago ga dipuisano tse di tseneletseng Tse neng go kgakgatha mafoko, go kgakgatha maikutlo, go bela. Aforika Borwa e lebeletswe ke lefatshe ka leitlho le le ntšhotšho gore a Aforika Borwa e tla nna ko kgapha madi kampo a Aforika Borwa e tla nna lefatshe la tsholofetso. Modimo a re gopola. Modimo a re gopola. A tsena mo barongweng ba lona ba nneng le ba tlhophile gore ba le etelele pele ba dirisa makoko a sepolotiki a nako eo mme modimo a ba fa botlhale ba gore kgolagano le kopano ke maatla ba golagana ka thomo ya lona maaforika borwa le rile lona le batla kagiso le batla se e leng sa lona le rile yalo mme morongwa wa lona wa nako eo o nneng a sa dire a nosi mme o nne a di eteletse pele e ne e le rre Rolitlahla Nelson Mandela ba re ke madiba motlhanka wa lona morongwa wa lona o nne le motlhophile o ne a le eteletse pele o le bontse tsela a le raya a re a e bua mo bebeneneng a re bagaetsho se ileng se ile moselatedi ke lesilo ga o ka ke wa tswalela mašwi a tshologile ge majwi a tshologile ga o ka ka wa sela mme a reela gore a re tseneng mo itshwarelanong ba gaetsho a re bopaganeng rage naga letšhaba e mpšha ya dikeletso tsa rona mme ra ga re ka ke ra kgona seo re sa itshwarelana ga re ka ke ra se kgona re sa itshwarelana motheo o o thadile go ile ga nna le leshalaba Gwa nna le boitumelo, gwa nna le tumo, gwa nna le boitumelo, gwa nna le tsholofelo mo dipelong tsa maAforika Borwa le le ope le ope mongwe le mongwe o nneng a le teng ka nako eo. mme jaaka re itse dinawa ga nke di tlhoka phure go nnile le ba nneng ba swabile mme le bone ba feditse ba amogela ba seke ba lwa kampo ba bontsha tšhakgalo kgatlhanong le mantswe a molemo ao ke gopola sentle bakgatla go ile ga nna le sesupo e le letshwao la poelano lerato kagiso le katlego go fofisiwa maeba a masweu a mabedi e le ene rolitlhatlha mandela le diclerk batho ba opile diatla ga nna le sepelete ke sele e kare ke a se bona sepelete sele se ne se le blue and white se tshwantshitse maeba ga nna le mono wa poelano o nneng mone go teng Re naga ya molalatladi. Rainbow nation. Molalatladi bagaetsho. E le gore go foo go lemogiwa gore re ditso tse di farologaneng re le maaforika borwa re mebala e e farologaneng re le maaforika borwa re tswa mo nakong e thata pula e re neetse sebaka mme yanong tsatsi le tlhabile molalatla di sulee Mmala o mongwe le o mongwe o itlhagisitse ka boga ona. Go pilanyana. Go a gomotsa. Jaanong foundation, motheo, o thailwe ka nako eo. o mona tsholofelo ya motho a gamogile a budule motho a nonofile gore a etelele batho pele go aga tšhaba ya modimo o ne a tshwanetse gore a seke a fapoga mo motheong oo wa kago naga setšhaba jaanong ke nnete bagaetsho Go ile ga nna le dineo tsone dimpho tsa katlego eo tse di abetsweng re mandela mme re mandela e rile morago gore a dire jalo a ira commissione ya dipatlisiso

The truth is the only source that can set us free. ka go rialo monno wa modimo go a go ileng um o irile tiro ya gage re mo lebogile le ba neng ba mo thusa ba dirile tiro ya bona ba tla ka ditogamaano tsa go leka go tokafatsa matshelo a batho Ditogamano tseo ke santse ke gakologela sentle go le rreo mongwe yana a bidiwa joe slovo re joe slovo ge re sentse re le banana re ithuta ko sekolong ke gakologela sentle gore ke ene a tlileng ka mono wa reconstruction development program reconstruction development program joe slovo re ne re sa ithuto le o lebala ka re nna ne re fa phiba ebile ne re duelelwa gore re tsene sekolo yaanong ne re tla ka maduo yaka le bona re kgona go ema maphelo a rona yana re phazima ekete re nna le diana mme re tsona le ko ko dikerekeng e nngwe e nneng ke ba phela ba ntse ba bagolo ba re ke ke ke performe e ne e le ja e ne e le phate e le ya ya banna ba raro botlha batsatsi ke eteletse pele ke bontsha go tlona ledi ntse ke re ke le ke le ko wa bontsha ko jesu keresete a leng teng ba ke tseneng le bone ba sentse ba gopola sentle gore e ne e le nna ke tshamekile sebaka se se telele thata mme ke ntse ke foo ba kgatlha ke ntse ke foo yaanong ba kgatlha morago ga nako eo re ile ra tsena mo nakong ya khutsafalo e e leng gore ge khutsafalo e go wela o simolola pele o sa dumele pila wa bona wa akabala o simolola go nna le the false hope ka gore wena o solofetse se mme ga se tle ka mokgwa o se solofetseng ka teng yaanong o tsaya gore gongwe go tla tla pila mme ka maswabi maswabi ba kgatlha that is what we had to go through re toutile sello sa rona fa Se e leng gore re ratile go itemogela kampo re itemogetse se se dirilweng ke kaine le abele two brothers killing each other because of envy not jealousy envy so we are we are realizing that currently between

go ntse fela yalo bakgatlha ra gana re gana sesole re defenda bogosi ba rona bo bogosi ba bakgatlha ke ba rona ra gana nnyaya no no no we say no bakgatla not with our king yaanong go se golo kgafelakgafela wa bobedi bakgatlha morago ga re mandela o kry-ileng noble peace price ene le re desmond tutu nna ke itemogela a re bontsha tsela mme tsela eo o e re bontsha a re gakolola gore kana mogolo o le bontshitse tsela mogolo o le bontshitse tsela mme le fapogile mo yona tsela eo e ne e le gone gore re bontshaneng gore re amogelelana

e le gore re lebala tse di fetileng re boloka dibe tse di fetileng re simolola motheo mosepele o mošwa o re agang letlotlo la bakgatla o re agang isago ya dikokomane tsa rona tse di tlang yaanong bakgatla ba kgafelo ne re re le seke le ka tsatsi la motlholo la latlha tsholofelo le go poleng gore mo sekgatlheng mo sekgatlheng maitseo ke so sa ntlha botho ke seo se e leng gore se ko setlhoing yaanong ga re ka ke ra tlhoka botho re le bakgatlha go le mokgatlha re go bona ka botho mme botho ba rona matshego a bone ke se ga rona matshego a botho ba rona ke se ga rona ga re sepe ntle le se ga rona re kaiwa ka se ga rona ke ka moo setswana se reng ga bo motho go thebe phatswa go bua ka sega rona go foo makgatlha yaanong ka go rialo ke ne ke re ke la gakolole ke le gopotse gore mo modimo a leng teng ga nke go tšabetsa go ka lebelela wa bala mo luke luka luka 23 go simolola ka verse 9 go fitlha ka verse 12 o lebelele verse 12 ya teng pila e tla go ruta gore um kgosi pilato le herota ba ne ba sa utlwane Mme ka tsatsi le nneng Herota a busetsa Jesu Kriste ko Pilato ba bile ba dira botsalano e be ba utlwana bontsi te ba ne ga ba e lemoge ebile ga nke ke utlwa gantsi go rero ka yona Temana e ya poelano ya Pilato le Herota le bonnaba ba bona gore Herota le Pilato e ne e le manaba a matona ba sa batlane gotlhelelelelele mme morwa modimo go kgabola mo gare ga bone go bontsha gore tota ne e le ene morwa modimo o ba tlogetse ba utlwana o alafile letlhoo le ne le le mo gare ga bona go supa gore tota e ne e le ene morwa modimo yaanong ke rata gore ke le rute ka yone bakgatlha gore yaanong ge modimo a re file kgosi e le morwa a gage kgosi kgolo kgafela-kgafela re sentse re solofele tsona tse re di bonang tse gore O tsentse monneng go kgagogile a go rope jaaka a dirile gone jaanong jaana ka go kopanya Maafrikanere le Bakgatla ba Kgafela mme o irile molaletsa ka nako eo. O irile molaletsa a laletsa ba dirile molaletsa Afriforum le Kgosi Kgolo ba dirile molaletsa wa gore dikgosi tse dingwe di ka tla tsa tsenna kutlwanong e mosepele o mošwa o mme pele ga foo re ne re dirile molaletsa re laleditse babega dikgang ba ba kgoneng go tla ba tlile ba ba sa kgonang go tla ga ba tla mme maswabi ba kgatlha ke gore re le bone SABC e tla ka mathaithai boferefere ba tsaya ditshwantsho tse e leng gore ne ba seyo ko teng mme nne ba na le tetla ya gore ke e ba tlile ba tsaya di-video tsa rona tsa tiro eo ge ba fetsa ba dira dikgang ka tsona mme mo dikgang tsa teng ba leka go rekisa mogopolo o reng ko kgatlheng go lwela bogosi ge ba fetsa ba interviewa re segale pilana o kgakala thata le bogosi thata thata o kgakala thata le bogosi ga a direle bogosi

mo e leng gore he was interdicted ke rre nyalala gore a tlogolo go ipitsa a royal family member ke case 582 e leng gore judgment ya teng e ntshitse ke the current judge president wa northwest judge hendricks case ya teng ke ya 2010 2011 re e bitsa yalo because ka 2010 they lost the case re segale le rempule pheto the late rempule pheto le mme o fa o ipitsang kgosi wa ko lesetlheng ga te ke thaine motshego botlhodi fela bo re bo bonang matsatsiya ba gore motho e leng mosadi a nyetswe a ba re ene ke kgosi ya bakgatlha bakga fela botlhodi botlhodi ba ne ba kuruluga fa ba ya bo kgosigolong bone ba re ba ra kgosigolo ba re nyalala wa senya gona nong ke ba ba mokanetse nyalala ba re ke ene kgosi na re ba kgatlha ga le kgone go bona go fa go tshamekiwa mathaithai morabaraba ka ditlhaloganya tsa lone yaanong ntateo go na le case le court order e e leng teng as we speak ya gore a tlogole go ipitsa royal family member ntate se ga le pilane and le bore re nyalala ba a itse kgang e re buang yaanong go botlhokwa gore re le gakolole gore le tlogo le utlwelela bosegale mma ao yaanong sabc e, e rekisa dikgang tsa maaka ko nnete e leng teng ga batle ko teng sabc go segolo ke ileng a ntse a bua publicly a baye ko social medieng about commercial crime tse di iriwang gone anong yana mo kgatlheng mme o ka se bone sabc e gasa dikgantseng o ka se utlwe ope a bua ka kgantseng tsa commercial crime e leng gore there's abundance of evidence

ene re sentse re e bolelele sabc mo mo bakgatleng ba kgafela bontata sabc le tlogela go rekisa maaka le nnetse o bua bogosi bogosi bogosi bogosi bogosi le tlone le re go na le bothata ko bogosing ba bakgatlha ba kgafela ga gona bothata ko bogosing ba bakgatlha ba kgafela ga gona bothata bothata ke ke tshenyo e kgosi go la buang corner to corner mo e leng gore ntse le mo utlwa la itse but there's none of you who's coming forward a tlo botsa kgosi gola mo interview gore na re kgosi golo go ntse gore go na le mafia mafia o raya yaka mara le na le nerve ya gore le tlo bua ka issue ya rona ya e ne re e dira ko cape town no you need to be told gore you must stop what you are doing le rekisa maaka kgantse ke tsa bakgatlha ke tsa rona lenyalo le ke la bakgatlha ba kgafela le afri forum and you decided not to come so ge le fetsa le sake le bona gore le create story sa maaka gore batho ba bone kete go na le ntwa ya bogosi a gona ntwa ya bogosi bogosi ba tsalelwa bogosi ba bakgatlha ba tsalelwa is hereditary ope le ope o reng ene ke kgosi tshwanetse a ba tsetse ke kgosi go ntse fela jalo yaanong o bone go tla batho fela batho fela ba nne ba re ke kgosi ke kgosi ke kgosi ya eng o bua eng o re o kgosi rre nyalala were se o itse o re ntate bogopa ga ise nne kgosi le ntata go ntate bogopa ga ise nne kgosi o itse sentle gore kgosi yago ke kgosi golo gafela gafela kgang yago ya gore nore le ne ne le raya batho le raya ba le re he botswana south africa botswana south africa south african constitution recognizes customary law as law it is law and in the pillars of, uh, pillars of law tsa south africa customary law it's one of fundamental pillars of law in south africa if you have to teach you

tsa morafe re palela ke gore re thuse re fe morafe ditirelo tse di tshwanetseng ka ntlha lona ka ntlha bogoma bogoma ba lona o itse le bogoma bontata le bogoma tota mme ga se lona le itirang fela le nnosi le dira ke khumo ya bakgatlha e le e utswitseng le utswitse kgomo ya bakgatla le iphile yone le itebagantse le nnetse wa ga dintlo le sutisa diterata tsa game reserve ka mokgwa le leng thata ka teng o itse borre kagiso pilane o utlwa go toagile ntlo ebile o shiftile terata ya game reserve o e buseditse morago go ra mo nnang teng re ka go sepila o nna mo serapeng sa diphologolo if that's the, the, that is true ka gore ke boleletse ke very very reliable person a mpolelela ga ise ke o bone kwago and ntlo ke ka gore ga ise o bereke go pentata ntle le mokgatlheng go e le gore o setse o berekile gongwe ga o afforda go aga ntlo eo yaanong e a tšhaya bontata le itse re tlo simolola ka di-private prosecution re tlo simolola e ke tsholofetso npa ge ntse e, e, e, e le busy npa e re ya diega ya diega ya diega re ikry-ile thuso re ikry-ile thuso a kere bopodi ba kgona ke ba dinaka he yaanong e gorogile nako bontata e ya lona ya go nentse le re he he di-witse he maburu he engeng ee eh, eh, na re ko re kgakala bakgatla re kgakala ga re pele o pelo re gadimile re a kwa pele re ruta bana lerato kagiso poelano tswelopele katlego gore bana ba rona ba phele monate ba phele ba phuthologile ba se ke a re ga ba bona mosweu e ba bona gore e kete ga se motho nna re foo mme se se makatsang ke gore bone ba nna batho ba ntse ba re ee batho ba ba sweu ga ba siama ba tsaya bana ba bone ba ba isa dikolong tsa bone ba sweu kona to kona ge motho tsentse a account ka madi a setšhaba a a fiwang e le presidente e le minister especially dipresidente tsa tsa enc o tla utlwa motho a teng ga thoma a o nnetse o bua ka gore e apartheid e apartheid o tlo ruta ka apartheid ga re batle go itse ka apartheid re batla gore o bolela ka ditsholofetso tse le di dirileng mo manifestong a lona mo manifestong ga le bue ka apartheid mme ga e tshentse la account-e ka madi a setšhaba madi ao ke a setšhaba la re taxa bontata la re taxa those are tax payers money go ka lebelela gona anong gore dimmasepala tso tsotlhelele almost tso tsotlhe tsa south africa western cape is the only province western cape e kgonang gore e kry clean audit north west ke dibodu fela mathata mo north west limpopo mathata to name it mpumalanga mathata kwazulu natala mathata free state mathata gauteng mathata ga se nna ke reng yalo auditor general dingwagangwaga go tloga ko morago kwa go ka lebelela fela o lebelele ga gona progress dimasepala di collapsitse mebuso ya province e collapsitse under the anc led government le collapsisitse anc bontata and ga le batle go face reality re le lebeletse ka o mollo o mongwe ga a tswa ko anc ke itirela political party le nagana gore re bana bomosio go simolola ka bo udm e tlhamile ke mang o tswa ko enc udm e o tswa ko enc ntata politiki eo o e kry-ile ko enc cope o tswa kae mosiwa le kota ko enc cope tswa ko enc ntata re ka elo tsone eff o tswa kae mosimana etso anc re ka elo tsone o o nna le bo dieo o biwa manne bo mashaba le tswa ko enc ba botleba yaanong a ke itse ko enc ko go ithutiwang go tlhama di-political party ge le fetsa le bua ka tshenyo e le paletseng go e baakanya le le gone ko teng koo yaanong se labeletse yaanong le tsene ko segosing yaanong le tlhasetse segosi yaanong lona agency e sa rona le se tlhasetse le tlhasetse botho before roman dutch law e tla mo south africa le mo africa

My king, that's my king. That's our king. Kgabela kgabela the second. Yaanong, ge nne le bua, le nne le re, eh, eh, ntateo, eh, o ya ko maburung, eh, eng, ga se maburu ke batho. la moswabela yes it's true he was born in usa his father kgosi lentswe kgosigolo lentswe at that time he was an ambassador for botswana in usa re le boleleleng then irile ga a tswa ko boambasadeng ke ga tla thusa anc kgosigolo lentswe ka funerale ya kgosigolo lentswe ntate nconde balfo o ne a romilwe gore a ile o bua on behalf of the republic of south africa there ka phitlho ya kgosigolo lentswe borrembeki ba teng ba a itse mara ba didimetse borrembeki ge kgosigolo a bua o ba kwalela makwalo ga ba bue sepe so se ke la nne le re tshwenya le re nnyefola ge re itirela dikamano le batho ba e leng gore ba sotlega yaka rona la ba sotla le sotla maafrikanere ao yaanong ne ke re ke le kgalemeng yalo bagaitsho mme kgalemo e ke kgalemo ya botsadi ga se kgalemo ya e nang le lenyatso la gore ga ke le bone yaka batho ee le nkutlwisa botlhoko le mpuisa yana ka ditiro tsa lona mme itseng maaforika ke a le rata i truly do ge ke sa le rate nka se le kgaleng ge le dira phoso mme ka gore ke a le rata ke a le kgaleng tlogelang tsela eo ga ya nna pele a re kopaneng bakgatlha maaforika um bakgatlha ba etse ko botswana itseng gore ra leboga re lebogela ke monokeng ya lona ka kwano re leboga tota tota go tswa mo bogareng mo botibong ba pelo tsa rona le, le, le bagomotsi ba rona tota le supa tota gore ge go te fifing go tshwarana ka dikobo go tewa jang nako e kgolo le nnyane ge re lela ka kwano ga le akanye gabedi le tla gae le siame pele go nna le dikhomišene ne e re ge le utlwa mokgosi e be le tla ka kwano le re gomotse ga nna le khomišene le ntse le tla ka kwano ka bontsi ka boididi khomišene ya feta ga tsena dikopano le ntse le tla le maloba ka lenyalo la rona la free forum le teng kgosi seka mokgatla o mogaka kgosi sekai motho o buiwa gantsi a tlhokofetse kgenke motho a tlhoka diphoso tsa gage ge e le gore go na le mo o fosetsang bakgatla teng a ba kgatla ba bue le mo o ba direlang bontle teng yanong ne ke re o moga ka kgabo maloba o bontshitse bogatlhamela masisi o bontshitse botlhanka tota ba sekgatlha ka nako se tsotlhe ntse o bontsha ga ke re maloba ke re a leng kgabo ke re a go ka pulo a lobo o butse lobo kgabo o agile lobo o bo a le bula go foo kgabo foo o tshwanela ke malebogo Re a go leboga wena le Bakgatla ba Kgafela le bathusi botlhe ba ba dirileng gore leobo leo la Bakgatla ba Kgafela e be le eme kajeno le le lentle ka mokgwa o le leng lentle ka teng. Mme ebile ke re Kgosi Sekai, re a leboga kgabo gore gape mo difakong, mo diphefong, mo magadimeng, mo ditlading tso tsotlhe, mo lesotlong, mo letlhong le re yang through lona, Mokgatla, o bo itshokile o eme kgosikgolo kgafelakgafela nokeng mokgatlha wa etsho ee ga nke re tlhoka gore re le batho re seke ra bone dilo ka go tshwana o re itshokela kgabo yaka ntse o re itshoketse yanne ke re bakgatlha le lesego lona ka koo kgosikgolo o lefile motho o a ikanyegang mo ene kgosi sekae le malaba one a tlile ka lenyalo la afriforum ba penkurile bo rre nyalana ba penkurile bo rre ramona mme go ise kae ee ene tsara setulo ga ise se penkure ke go penkura ka mokgwa nna ke itse yaanong ne ke re re leboge go ise kae le lona bakgatla ba mo south africa ne ke re ga ke le so le thata nna ke a lesola mme ka ke itshadisetsa ka gore ge e se le botsadi ba rona ke raya bone bogosi bo bolola botswa kafa bo ya ka ko botswana bogologolo 18 century re bala di-century ke gone bogosi bo tlileng ka kwano bo nna bogosi ba rona yaanong re ne re katogile sega rona thata yaanong go tsaya nakonyana gore re fitlhelelane sentle ga ise le mo itse rona gombo maname re thusitse ke gore e be re ile mophatong yaanong ne ke re bakgatlha ba etsong mo mmammitlo um eh, ga re lenyefole re utlwile botlhoko gone mme re kopa gore a dumelang kgosi kgolo kgafelakgafela mo feng lerato bakgatlha ke a le kopa bakgatlha kgosi ntšhaupe wa boraro mokgatla maiana kgabotona sedibelo mokgatla wetsho o tshwanela ke tebogo go tsweng mo botibong ba mewa ya rona re le bakgatla ba kgafela re re morwa rra rona kgosi re a leboga re leboga thata Robile ka lengole mokgatla ka tlotla e o re e fang ka tshegetso e o re nayang yone, kgomotso e o re nayang yona. O ne o le teng ko loobong, o re gomoditse kgabo, o a ira gore bakgatla ba bone gore ga se masiela. Ka re le bana ba motho, re bana ba matshego. o ne o le teng kgabo ko cape town ge re sa ena o eme mora rraago nokeng mokgatla go nna teng ga gago mokgatla go tshwana le ge letsatsi le tlhabile mokgatla ra leboga kgago
ee dumela makgatlha baetsho ke nna mabula ka fo tlase ga kgosana maname yaka gale re mo patapatile mo ditirong tsotlhe tsa sekgatlha se segolo re a itumela ga rre mmaname a ntse a re tseela matsapa a tseela bakgatlha ba botlhe metse e le 32 matsapa re re mongwe le mongwe a nke a bone a bule matlho a lebelele se rre maname a se direlang bakgatlha a sa iphitlhe a nna mo lebaleng gore mongwe le mongwe o leitlho le bonang a kgone go bona tse di mosola tse a di dirang se segolo bagaetsho le bone mo mafaratlhatlheng ba bantsi ba e leng gore ba ile ba kgona go bona tumelelano ya bakgatlha Le Afriforum ga nne ba saena maloba, Rre Maname e ne e le mongwe o ne a na le karolo mo go saenweng moo. Jaanong selo se bagaetsho ke kgatelopelo e tonatona mo go rona go bontsha gore re phela le basweu rona re le bakgatlha ga re ba ignore re ba phela le bona sentle ka tirisanommogo yaka e le batho ba re sa bolong go phela bogologolo le bona mo kgatlheng mona go tswa ko solsport yaanong ba bantsi ba ba sa itseng ga re gola ntse re tsena sekolo fa go ne go le mme o mongwe wa mosweu a bitsiwa mme mothusi o ne a tla mantaga o mongwe le o mongwe a tla kwa sekolong A tlo re ruta ka Bibele. E ne le tiro ya gagwe a ithaopile go direla batho bakgatlha a ba bontsha gore ene ga se letšela thoko ke motho o nang le tirisano mmogo le bakgatlha yaanong ga le ka gopola bagaetsho ba e leng gore le a itse o ne a nna ko moruleng ko motsemošate wa rona re le bakgatlha a bontsha botho ba nang le bona yaanong selo se ga se se sentšha mo go rona re le bakgatlhe se tswa kwa ga loe re tshwanetse re itse gore tirisano mmogo ya batho ba ba sweu le bakgatlha e tswa kwa kgakala re ne le na le moruti ba mmitsa reneke a nna mo bagaetsho ba bantsi mo san fantene borre moatshe moruti ona wa mo itse ba fatlhositswe ke ene go tlo fitlha le yanong Re sentse re mo gopola moruti wa rona Josteg Mane ke sepetlele se e leng gore se ne se tshwerwe ke basweu mme ba thusa bakgatlha bana ba bakgatlha le a itse gore um Josteg Mane e ile a nna sepetlele sa ntlha se nneng se fedisa TB tota mo e leng gore mo south africa otlhe ke sone sepatlele sa ntlha go fedisa tv go ne go dirwa ditiro tse dintsi le mabitla a bone a sentse a le teng gaufi le le kwa lekgotlheng kwa yaanong bagaetsho ga se selo se se makatsang tiro e e tshwanang le e re tshwanetse tota re re itumeleleng re akgoleng kgosikgolo ya rona ka matsapa a a tsayang a dikgolaganyo tsa bakgatlha le maafrikanere re itse gore go fa go fedisa mokgwa o e leng gore batho ba bangwe ba na le dipelaelo le diketsaetsego ka gona gore bona ba tsaya gore go dira yana ke gore re ba fa lefatshe la rona kante ga se gore re ba fa lefatshe ke gore re bontshe gore batho ba kgalentse re phela le bona go tswa kwa loya go tlo fitlha le yanong re sena kgethololo mo go bona le bona ba sena kgethololo mo go rona a re ageng bagaetsho re ageng metse motse wa rona mongwe le mongwe a itlhagise a se ka tswela kwa thoko mme a bontshe lerato leo mo ba bangwe e se ka ba gore bagaetsho ga re lefa re dira ditiro tse e leng gore ke tsa sephiri Sengwe le sengwe tshwanetse se nne mo mpaananeng gore se tla tle se tswela ba bangwe mosola ba itse gore go fa re ya kgakala fa ga re itirele re irela bana ba rona e nne boswa bo e leng gore ba tla tshwaregana le bona go ya go ileng go ikaga le go aga ba bangwe ba ba tla tlang ko morago wa bona tla no bagaetsho remaname matsapa a re tseelang ana ke tota matsapa a magolo le ga ba bangwe ba sa bone ka leitlho le rona re bonang ka lona e le ba e leng gore ke matšela thoko ba bona se e le gore o ka re um go sekgolo e, e rekisa morafe wa sekgatlha bagaetsho a re buleng matlho re lebeleleng matšela thoko a na a re kgaoganyang le batho ba bo rona re itse gore ga gona ko ba re isang teng se ba se batlang ba batla khumo tsa sekgatlha gore ba loke fela mo dipateng tsa bona ba ikgorise mme bana ba bangwe ba ba sekgatlha ba bolawa ke tlala a re tshwanyeng ba ga e tshwere boneng morafe wa monnyane o tlang ko morago thanyang le tshwaraganeng le batho bana ba sanfantene mbašwa um eh, tseelang matsapa remaname le nne le ene fatshe a le bontshang lesedi le le tla tsoga le le thusa ka bosigo gore le tsoge le nna bašwa ba ba nang le bokamoso ba ka bosigo ka gore ga le riana le ntse le gora bosigo le motshegare mme ga le nako le yang teng ka gore ba bangwe ba ba le aketsang fela ba sena ba ne ba bua fela ga ba sa le ise gope ipatle le ipatlisisa le ikitseng gore ba ga e tsholetswa ko kae le ya ko kae ka gore Go na le batho ba le bantsi ba ba le sitisang mo ditseleng tsa lona mme bona lona ba le raya ba re ba ka le bontsha tsela e se batho ba nnete e le batho ba e leng gore ba lebeletse fela go le dirisa mme le sena tswelopele epe e le tla le tswelang mosola mo matsatsing a ka moso batlang batho le batleng bokamoso ba lona mo bathong ba ba siameng ba e leng batho ba nnete bao ba tlhophilweng ke morafe gore ba le etelele pele ba le, ba le tshedise melatswana ya botshelo. Ikageng bagaetsho, bana ba bannyane, lebelelang bokamoso bo bo phatsimang, le tshwaraganeng le morafe wa basweu, o le itse gore ke one o o tshwereng boswa ka gore nako e e fetileng ke bona ba neng ba na le le di-opportunities tse e leng gore nne ba kgone gore ba ka ba ka direla bana ba bona mme ba sa direle batho ba bantsho gona yaanong dilo tseo di fetogile bagaetsho ba batla mo bathong gore ba ba nang le le kgatlhego ba ba atamele ba tletle ba kgone go tshwara eh, se ba nang le sona ka gore ke bona ba tshwere moruo wa naga ga re be ikonomi e ya ko godimo ga e le gore le tshwaragane le bona le tlo kgona go dira gore ikonomi e ye ko godimo

who, who can tell someone elelieve bagaetsho gore re kgone go itse gore batho ma- batho ba ba sweu re na le kgolagano e le bona go tswa se- bogologolo ke gopola rre matshego o ne a kwala maboko o ile a kwala leboko ka dr fervurtu ka nako e ne a thuntshiwa ke david pret o ile a kwala lekwalo le leboko lena a lekwala yana a re tladimegwa kwa motseo dipone e rathile go le motlhatswa maloba mme e ne e ratha fela go se pula go se lesira mo lefaufaung mme tladi fa e ratha tsatsi le penne fa lefisa ya be e tlhola ga se ya maru ke tladise ka motho ke ditiro a se tladi ya modimo bare e rile fa e sa tla tlhaga e tla kwa marung e iphoptlhere lefatshe ya le tlogelela mferefere e rathile kota kutua motswere e rathile kota e more o thata mm. po e khuneo ya ga bopoulo morena kgagabi e diphatsa thubarung La ntlha re betsa mo lesameng ke fa poa e namisa sefatlhego e itshegetsa ka kutu ya setlhare ke ne ke re ke lefa bonnyanenyana bo le itse gore kgolagano ya rona le morafe wa moaforika nne re e tswa kgakala bagaetsho ga se fela fa yaanong ba ba e nyatsang ba itse gore ba inyatsa ga ba itse se ba se buang ebile ga ba itse ko ba yang teng Ke a le leboga bakgatlha baetsho. Eh, dumelang eh, bakgatla um eh, leina la ka ke ivan um ke na kwa sandfontein uh, ke tswa kwa rustenburg um so ek is ek is afrikaans sprekend um